L-etimoloġija hija fost l-oqsma ewlenin tal-istudji tal-lingwi u tirreferi għall-istħarriġ tal-oriġni tal-kliem. Dottor George Farrugia, lettur tal-Malti fl-Università, Tana spjega aktar dettaljata ta' dan il-qasam ta' studju.
L-etimoloġija hija l-istudju tan-nisel tal-kelma. Fil-fatt, il-kelma ġejja mill-Grieg etumon logia, li tfisser l-istudju tat-tifsira veru tal-kelma. L-istudju tal-etimoloġija llum, ħafna studji tal-etimoloġija, jiffokaw ukoll fuq kif Kelma tgħaddi minn lingwa għal oħra u tinbidel fil-forma u t-tifsira tagħha. Kliem li ħadna mill-Għarbi x'aktarx huwa kliem li jiffoka fuq kunċett bażiku, qed nitkellmu fuq affarijiet bażiċi, prinċipji, kunċetti bażiċi, affarijiet primittivi, niftakru li meta kien hawn l-Għarab hawnhekk ma kienx hawn l-affarijiet teknoloġiċi tal-lum. Allura nsibu kliem ngħidu aħna li għandu x'jaqsam man-natura u l-elementi naturali, kliem bħal xita, riħ, xemx, qamar. In-numri, numri ħadnihom mill-Għarbi. Il-kuluri bażiċi, jien naf ngħidu aħna l-abjad, iswed, aħdar, aħmar, ikħal, iżraq. Għandna kliem li jirreferi għall-partijiet tal-ġisem tal-bniedem, dan jiġifieri dan ma jinbidlux dawn il-partijiet speċjalment li jidhru minn barra, allura huwa kliem bażiku, ngħidu aħna bħal wiċċ, għajn, ras, xagħar, id, eċċetera. Imbagħad għandna kliem li aħna ħadna mir-rumanz. Ħafna minnu daħal fi żmien il-kavallieri, tajjeb, issa s-soċjetà Maltija ma baqgħetx biss is-soċjetà nies ma baqgħux jaħdmu fl-għalqa biss, imma issa kellek il-bliet u x'veru l-ħajja bdiet tinbidel, Il-mod tal-għajxien inbidel u allura ħa jidħollok kliem ġdid. Mela allura mit-Taljan ħadna ngħidu aħna kliem li għandu x'jaqsam mal-arti. Bħall-kelma l-istess arti, pittura, mużika, kantant, opra, palk, teatru, dan it-tip ta' kliem. Anke fuq it-tqassim tqassim tad-dar innifisha. Issa ma baqgħetx biss l-għorfa, imma d-dar li saret aktar kumplessa, allura kliem bħal intrata, salott, kamra tal-pranzu, terazzin, ġardina, affarijiet oħra li ssib fid-dar, affarijiet li jżejnu d-dar, bħal ngħidu aħna vażun, komodina, Lampa, dan huwa kliem li ħadna mit-Taljan, però interessanti wkoll li ħadna numru ta' kliem mill-Isqalli. Dan jekk ma tkunx taf l-Isqalli jew ma tkunx taf qrajt dwaru, taħseb li nkunu ħadnih mit-Taljan, però ħadnih mill-Isqalli. Ngħidu aħna kelma bħal brazz, ajkla, kantun, flixkun, pitazz, da kollu kliem li ħadnih mill-Isqalli. Illum l-aktar kuntatt li għandna mal-Ingliż hux veru U huwa l-aktar sors l-Ingliż li qed jagħtina kliem ġdid, kliem pereżempju fil-qasam tal-isports, kollu mill-Ingliż, jien naf, football, volleyball, basketball u anke kliem li assoċjat mar-regoli tal-logħba, jien naf, goal kick, referee, linesman, dan il-kliem kollu ħadnih mill-Ingliż. Kliem ieħor li ħadna mill-Ingliż huwa kliem teknoloġiku. tajjeb jew li għandu x'jaqsam mal-appliances, imma għadni kemm użajt il-kelma mill-Ingliż jiena stess, jien naf jekk immorru fid-dar, immorru jien naf għandek fridge, freezer, cooker, toaster, kliem jien naf teknoloġiku, mobile, computer, laptop, printer, mouse u kliem ieħor f'dan il-qasam. Fil-Malti nsibu xogħlijiet ta' natura etimoloġika, fost l-oħrajn insibu id-dizzjunarju ta' kulina, Malti, Ingliż, li wara li jtik it-tifsira tal-kelma, fl-aħħar jgħidlek ukoll l-etimoloġija, ġifieri minn fejn ġejja l-kelma. Dizzjunarju ieħor huwa d-dizzjunarju ta' Erin Saracino Glott il-Miklem, il-Miklem Malti, fejn ukoll dan huwa dizzjunarju etimoloġiku. Saru wkoll teżijiet ta' natura etimoloġika, pereżempju għandek ix-xogħol ta' Daniel Bezzina li jitkellem fuq il-kliem li ħadna mill-Isqalli f'dokumenti antiki bil-Malti. Jew inkella t-teżi tad-dottorat ta' Joseph Kirkop li jitkellem dwar il-kliem ta' natura legali li ġej mit-Taljan u li daħal fil-Malti. Interessanti wkoll li nsemmu proġetti li qed isiru bħalissa, għandek il-proġett l-Osservatorio degli Italianismi nel Mondo li qed jistudja l-kliem kollu Taljan li daħal f'lingwi differenti fid-dinja fosthom fil-Malti. U proġett ieħor li jismu Il-Minsel li kelma ġejja mill-kelma nisel li qed jistudja l-etimoloġija tal-kliem ta' nisel Għarbi fil-Malti. Niftakru li l-kliem li daħal mill-Għarbi fil-Malti mhux neċessarjament huwa kliem li ġej mill-Għarbi klassiku imma jista' jkun ġej minn diversi djaletti oħra tal-Għarbi.